Ech begréissen iech hei zu enger nächster Episod, nodeems mer lescht Kéier wierklech eng story-based laang Episod haten. Also all Respekt un de Jo, deen eis jo hat ma wëll hëllefen, fir déi Geschicht hei Virun ze féieren. Mir kënnen do och hei proppen erëm e bëssen ze switchen. Mir hate leschte Kéier jo wierklech do, a komm Gio, do däers du och e bëssen drun. Mir hate lescht Kéier wierklech d'Hoffnung bal gehat, awer putt mer kéinten nei untraagen. Mir hu wierklech haut e laange Wee virun eis. Mir wäerten hei lénkser Hand iergendswéis mussen do eropkommen. Also ech maachen dat och emol als Zil an ech kucken, ob ech e bësse ka shortcutten. Ja, bon, mir kucken awer um normale Wee ze goen. An et wäert eben haut laang, laang Trëppelwee wahrscheinlech ginn. Äh, hei op den Eppebierg erop, wou mer awer schon eng Kéier waren. Kucke vläit awer e Kampf, oh, maache mol e klenge Comeback, oder tëscht a bësse sou klenge Fazit vun der Geschicht ze zielen. Also wierklech all Respekt gëllt et un de Jo, deen eis awer hëlleft eis 3 Infotafelen, als drëtt lescht Info, als lescht Infotafel ze fannen. Äh, muss wierklech so geschichtméisseg ganz cool Geschicht. Dee Saz geet och an d'Geschichtsbicher fir dat virun ze féieren. An ähm, ech si wierklech lo interesséiert un der nächster Infotafel. Mir du mierks einfach esou wéi Fake Newsen och schon deemools goufen, also falsch Geschichten. An jo, dat war kleng Knoflaunsert eemol op begéint hei hunn wéi einfach duerch de Mondwierk vun der Mënschheet, vun engem klenge Kouduerf soen ech emol einfach, dann alles kann esou verdréint ginn. Déi richteg Geschicht, an et ass jo nach e bëssen de Witz an der ganzer Saach, war dat elo wierklech déi richteg Geschicht, dat kéint se jo emol diskutéieren, ob mer net eis do vläit Bësse rem verhéiert oder sou. Nach e puer Kämpf fir bëssen Spannung ran ze kréien, soen ech mol sou, fir bëssen Action och ze wëll. Gëtt einfach laang en Trëppel wéi haut a géint der Schluss vum Part hoffen ech einfach dat ech iech kann dann déi lescht Infotafel weisen. Also wierklech storyméisseg e groussen Upgrade fannen ech emol einfach fir d'Geschicht. Einfach datt een esou wäit nach iwwerluecht huet a esou wäit awer eppes gebaut huet, well wierklech déi éischt 4 Parts, ech hat do de Maike och am Call, fir eis huet wierklech esou ausgesinn, wéi wann et hei Copy-Pasta gëtt vum, schmeichele, kucke mol wat dat fir eng Attack ass. Hey, lass mal mal sehen. Ähm, ja, wie ist ein Pokémon? Ich hoffe, du hast eine Eisattack. Voilà, wir gucken dann, dass der Manfred mal ein bisschen in der Aktion kann. Ähm, wir gucken aber nur gleich ein bisschen Gas zu gehen, also ein bisschen nur den, den Part, die Story an die Länge zu ziehen. Das ist eben ein bisschen das Problem. Ah, die Karte wird fehlen, wenn Pokémon dort das und Lehrer noch. Das ist ein bisschen das Problem. Früher waren einfach Kämpfe d'Office dran. Voilà, also eise Manfred kritt dat och hin. Mir stinn erëm esou gutt hei an dem Bild. Also ech weess net, sti mir hei awer nach ëmmer? Jo. Mir gi grad vun engem Clofenser äh, ugegraff do. Mir kréien 2200 fir den do Fight. Also si gespaant wéi dat Ganzt hei viru geet. Mee och hei mierkt der einfach erëm wéi dat mat de Pokémon Kämpf e bëssen traureg mëttlerweil ass. Du muss se ëmmer uschwätzen. Hätt ech e Let's Play vun Generatioun, ech heessen 3 oder 4 elo gemaach, dann hätt ee se net missen uschwätzen, se wären op de Stuer komm. Sou, mir ginn der elo mol. Hei ass jo awer nach de richtege Wee. Mä ist ja eig Schicht emmer, ja deen dréit ech emmer automatesch zréck, wat ass dat do? Ah dat ass e Rettan jo, well Pokémon eben nokommt, mir fänken déi bëss méi spéit. Kucke lo bësse puer Weeër ze man an da kafe mer erëm e weiders fir bësse virun ze kommen awer an der ganz also dat ass Stravickel misst deen heeschen, Fliffien an. D'Lin Linfu misst dat sinn. Dat ass och emol eng eng eng Generatioun, déi ech net gespillt hunn. An ech menge mir sinn awer am richtege Wee. Äh, Mer halen e bësse virun. Ech kucken eng Kéier op d'Zäit. Fënnef, ah dach, mir kënne vläicht nach e Kampf maachen. Well ech, okay, okidoki. Ja, hey Manfred, du kriss eppes z'iessen, so. Mir kommen vläit dëse Part de Manfred virun ze trainéieren. Uh, dat ass net so gutt. Okay, dat ass gutt. Na, so war verfehle mir och erëm. Komm, mir probéieren et nach eng Kéier. Du bass Buedem, ne? Dat heescht, wann, wann do eng Planzenattack sech opfrësst. Ach Manfred, Kolleg. Jo, ass scho witzeg, datt de Pokémon einfach hei. Ech wiessele lo einfach op. Hamster deen sou deels eng Attack kritt wéinst du datt einfach hei sou en fäheg fäertchentlecken Pokémon leeft. Ech mengen datt do muss mer och herno mol eppes virun entwéckelen. Mengen huet souguer zwou, jo dach da mir huet net also huet et ass eng dräi Dengens eng two stage Pokémon Entwécklung. Sou, maache klenge Schaufler. Ech mierken wierklech mäin Team ass esou quatsch, géint d'Planz absolut näischt ze radetten. Also dass gutt fir d'Luxor Reserve litt dat ech do net richteg aktiv dra sinn, ech misst awer wierklech mech begannen bëssen eng Kéier ëmmer. Gott wat bréngt Pokémon hei eppes? Oh Gott mir wäert jo net hei elo ënner goen, nach gëtt et staark Pokémon, dat ass wéi e Mënsch, also do kéints du eréischt als Mënsch rippen, also maache mer mol Zweifachladung an nach mol an ob dat klappt. Oh, dat klappt mat enger ganz staarker Attack, déi mer hunn. Äh jo, VGC-méisseg hei am Land gesäit bëssen düster aus. Mir sinn och gläich Februar, do kann ech och eng Kéier d'Pub maachen, datt mer am Februar wäerten en Turnéier hunn. Uh, Linfo, du, du nervs mech awer net. Datt mer do wierklech och en Turnéier wäerten hunn am Sënn.

Ah komm, Mister Minecraft, et ass un dir. Also wat dir wollt zielen, mir hunn do den Turnéier, wou der gär kënnt matmaachen, wann een dat hei sollt verfollegen. Ech wäert och matmaachen a bëssen do mol dat Turnéier och bëssi mech perséinlech natze fir dann en Team iwwerhaapt mol opzebauen. Et gëtt Zäit, well d'Spill huet jo awer lo schonn e gutt déckt Joer um Bockel. Mir sinn an der DLC-Phas an et gëtt batter Zäit.

Ech maachen einfach, mir sinn op engem Bierg, da kann de Minecraft op e Virwëll Manfred, deet mer leed, mee iergendswéi kriss du hei näischt hin mat esou wéineg Äisattacken. Da kucke mer mol, ob mer en Trainer fannen. Nee, et si just Pokémon hei ënnerwee. Also, ups. Klenge Georock, nee Quatsch, dach Georock ass et, Geowatz ass déi lescht Base Set, also misst ech och mol erëm ufänken eng Kéier mol ze Projekt duerchzezéien. An dann huet hie erëm Robustheit, ech hoffen du hues net Explosioun. Predicten ech et dann och nach, mäi Gott na mol, ech hoffen du hues net vill Damage, ok et geet.

Pling pling och hei am Ënnerwee. Mee jësses Séi ass grad elo eng komesch Geschicht. Ech mengen mir lafen hei falsch. Mir ginn einfach mol nach de Pokéball do sichen. Dat ass de Problem vun enger Open World, du bass net capabel eng Route normal oprecht ze halen. Huele mer deen do Pall och nach mat. Ech sot de Ball net net de Bierg. Du bass einfach net am Stand iergendswéis nach eng eng Route riicht ze halen. Hei dat sinn och d'Roslan, déi misst mer awer am Pokédex scho prett hunn. Da géife mer awer virun ze kommen. Wann ass net e klenge Mabula do an de Wee kënnt. Dee misst mer och dann erëm. Da muss mer och da erëm alles trainéieren. Waat ech mech drop freeën. Mee elo mol als éischt de Manfred, eer ech si fäerdeg trainéieren, ne? Vläit kréie mer iwwer dëse Part awer scho mol eng Entwécklung hin. An da sinn ech wierklech gespaant, ob et iwwerhaapt machbar ass, realiséierbar ass, fir dat een déi Attack do am Nachhinein, Katapult, eng Attack am Nachhinein iwwerhaapt engem Pokémon kann, de Wommel, deen hu mer schonn, dat een deem nach ka bäibréngen. Do kënne mer einfach elo, ech wollt scho Stein Kante fir eng kleng Beier ersetzen, Ökosalz geet duer, zack. Kucken emmer Zäit am Aal bis iwwer 10 Minuten an. Mir kënnen déi Entwécklung vum Manfred gëtt da lo Keifel oder Kiefel, Keifel misst et heeschen. Kënnen mer e bëssen hierhin dréinen. Ganz gutt grafesch alles am Grafik, Grafik ganz gutt 10 vun 10. Do gesi mer souguer an de Buedem era. Ah, mäi Gott, Manfred ass zu engem Präifel ginn. Vergiesst et. Dat Spill, déi Generatioun, einfach aua, wat dat do ugeet. Äh, ja, Pokédex, check. An dann äh, kucke mer elo mol, ob. Ähm, ja, Eisenzahn bréngt ech der definitiv bäi. Wat mech awer interesséiert, ass. Äh, ja, Amnesie ka fort. Wat da lo nach kënnen. Ähm, Hast de Antikraft mengen ech ne? Dat geet dann gees bei Bericht Attack Attack verwalten an alte Attacke erinnern. Voilà, Antikraft muss hat muss hie kënnen an non Level man am Mamme mol. Ah, Bodycheck mal weg. Well da gëtt eng Kéier een Mammut. So. Ich meine, nicht daran, ob der Attack müssen ersetzen. Wir gucken aber nur hier nach. Okay, ich habe gedacht, der etwas Interessantes. Ja, die Noseplug war interessant. Praktiker geschweißt. Äh, das haben wir gerade hier angepackt. Das leider einfach so und darum haben wir uns. Das also, wir sind einfach komplett falsch Wehr gelaufen. Ich die Trainerin um Hai. Ech schon gemengt do wären Trainer an Traineren am AME, ech si keng. Richtege Wee fannen mer och net, mee vun mir collecten einfach Pokéball, och net schlecht. Doch ech honnere Pokéball, also mir kommen erëm net, mir ginn de Wee net richteg. Da wësst der einfach elo wisou ech och vu mir aus scho plangen e ganze Part an dee Base, bei déi Plack do ze kommen, well ech mech selwer kennen. Ech sinn net capabel an deem hei Spill, an enger Open World, ech mengen et ass och net sou geduecht, kënnt der mol eng Kéier an d'Kommentarer schreiwen. Wieso mengen ech ëmmer dee wär Schein? Ech mengen dass och wierklech net esou geduecht hat, e soll wat de Däiwel ass dat dote lo? Wat ee soll iech si eng eng eng richteg Linne, mee dat ass fir mech einfach an meng Kandheet war Pokémon ëmmer esou eng vu Route zu Route an ëmmer wierklech eng Situatioun dat mer vun leeft do wierklech e Mobile ronderëm och net schlëmm, dat mer elo wierklech, ech sinn dat net gewinnt a Dei kennt d'Mënschheet, ech sinn och e Mënsch dee verleet. Oh Gott, wat een hei alles ka sammelen. Do leeft dann och en den Minières ronderëm, dat gëtt och em ganz witzeg. Wat, was dat hei, ass dat eng Minn oder wat hu mer grad hei fonnt, wat mir als Art kënne fannen? Äh, ech meng han ass deet wat d'Haart vun der. Wa mir rafen einfach mol alles hei op. Mee ass einfach je erëm keen Trainer an der Géigend, also ech wollt mer nach e Fight maachen, mee wann ech och kee fannen. Ah dach, do steet da ganz kleng an hässlech en Trainer, ech kaf maache mer dee Fight nach an da maache mer d'Infotafel. Achtung, ja, wat hues de dann opzepassen? Stees ganz einsam und allein hei an der Welt.

fir dann ähm, Pokémon ze éieren an äh, krut dann 3 oder 4 gëllen Steng souzesoen op den, den, den, den Plateau geluecht. Klein Pökels als Geschicht an ass die 10 fort. Also wann man echt so etwas Gëllenes hei sollte gesinn, ech gi mech freeën, mee ech erwaarden net. Ich si mal gespannt, wie dat iwwerhaupt am normale Spiel

Ech gin der keen eng Chance. Blanas, dat misst dat Planze-Pokémon si vun Gen, jo Gen 3 misst dat sin. Geet d'Pökel Salz do duer? Jop, dat geet duer. Also mir si schon awer mat eisen iwwer 95 Level Pokémon gutt hei am gaangen. Ja, dat muss däi kënne muss an e bësse wuessen. Mee et ginn och Leit hei am Land an ech och. Wann s de kee Skill hues, da kriss de och kee Skill méi an dengem Liewen. Da kanns de fréier wéi s de wëlls. Gutt, mir hunn e Fight nach ekrut, do leeft souguer nach e Sonnenhemd an, erëm interessant. Ähm, Skorga ass iewesechs e regionaalt Lok Pok, äh, Copy-Lok Pokémon, soll ech emol soen. Wat leeft do rondrëm? Aus Tripoli, jo dat ass och mei propper. Dat misste normalerweis d'Hausstaat entwéckelt, mä kucke lo einfach. Dir gesitt wat de Problem vu mir ass gell. Ech si sou onkompetent einfach richtege Wee ze goen, well ech einfach Pokébäll an Aitussen dann oprafen an ech mech einfach net beherrsche kann. Dat ass wéi mat de Pokémon Kaarten, also ech kafen, ech kafen an ech kafen an herno wonnere ech mech dat ech keng Sue méi um Konto hunn, also. An de Bak kann ech och net halen. Esou. Kucken nach eng Kéier hei e bëssen. Also ech weess net, dass hei en Erz ass, wat hei agesch geschitt ass. Gesi mer elo gläich an der. S ass wierklech esou krass, wat hei ronderëm läit. Läit einfach do e Feuer. Wat ass hei schief gelaf? Okay, ja, wir machen nach den Fight. Wir sind ja einfach im Gebiet. Also für die Leute, die wirklich ähm, mit der Story ein sind, werden ein bisschen 10 Minuten dauern, auch weil ich ein bisschen einfach will, ein paar Leute lang ziehen. Dann noch ein Kampf und dann machen wir aber die Tabelle, also Tafel entschuldigt. Also Part fährt kurz vergiessen wat Gitter so geet, mee das einfach de Punkt ech man lo bewosst schubessen op mech informéier iwwer d'Spill. Et ass wierklech sou eng Situatioun dat d'Spill séier duerchgespillt ass an ech wëll awer bëssen Let's Player a op mannst 10 Part sief se ja lo gepackt hunn. Mir si lo mengen ech beim sechste Part ukomm. Ech mengen an 3 Stonn hues d'Story duerch, haten se geschriwwen.

EP e also mir den EP teile malweis man wechseln an dann äh, miss normalerweis knudler gut ze gen kampf wat stunde diere komplett aus der fenster zu viel geheien äh, benutzt man der attack bessen An erëm e schéine Grafikfeeler uewe riets, dat mer einfach do ugewise kréien, dat jo Pokémon dout ass am Trailer oder voilà, mir hunn awer e bëssen Ahnung an dem Spill. Da kréie mir genug XP dran. Dee Punkt geet em ech an so Merci fir d'Suen an dann äh, Gi mer elo awer hei erëm erop. Sou krass, mir lafen eben elo zu Fouss dee Ball. Jo, Dir mierkt et, et deet mer leed. Ech fanne nei Saachen iwwerall, ech muss déi op. Also et ass einfach Pokéball, wann s de se an der Géigend fënns. Et ass en Tick vläit, mee et ass, gehéiert einfach zur Spillsesou. An do hu mir se staark, voilà, do hu mer se staark gekriegt an deem Runner mat

Ja, kann Katz am Moie soen, dat ass Mikro, do muss well net drabäissen, ne? Also, du bass noch um YouTube-Channel veréiwegt, he Maischen? Bëssen nach héiert wech schei. Stell dech halt net fir de Mikro, soss muss ech méi blären, ne? Jo, ech muss mat de Leit schwätzen, ne? Jo. Ass keen, deen no dir kuckt, he? Dressella, Dressella, Dressella. Kuck mol, ëm de Gio erauszehuelen. Das hat mich die zweite Etappe. Ja, da okay, das ist komplett anders. Das haben wir mal einen Nachtieb. Tauschen das fort. Oh wow. Wow. Okay. Krass. Mir kratzen hei noch of, wann fertig ass. Also déi Trainer hunn da sech awer da dran, ne? Okay, okay, lawe si se sinn schon näischt gesot, dat okay, jo. Dat ech awer do one-hitted ginn. Ass dat do eréischt? Dat hätt ech net dra geduecht. Egal, also mir kréien awer normalerweis vill Fritt, mee esou Trainere muss der heiansdo man a vläit kréie mer et och hin. Naja, well elo packt mer nach souwisou schon d'Tor, dass dat eise Manfred sech herno nach d'Tangolist ass. Ech hu schonn e Problem mat der. Das Sprach belehren. Ech leieren et frei, dass gëtt dat net sou easy wéi mer geduecht hunn. Ne? Wieso? Wieso schimmert dat rem sou do? Dat ass rem och e schéine Grafenfeeler dee mer gehat hunn. Ne? Dann haben wir eine Steinkante. Dann haben wir keine Steinkante. Nö, wirklich ein Problem mit Pflanzen in unserem Team. Et ganz gräste Feier. Ja, Feier war mal de Blackstar. Wie mir dat de Blackstar gar nicht mehr nachguckt, hat schon noch aus Tier nicht mehr raus. So, wenn das schon kräftig. Ja, der fehlt am Team. An Janing mäßig ähm, Feier Pokémon. Kennt man auch gleich nicht, nicht wirklich etwas in den Kopf.

Hun ech iwwerhaapt Beleeber dobäi? Also ech hat schon e klengt Ziel fir net hei KO ze ginn, well wa mer elo KO ginn, da gi mer ganz zerninnert an dann äh, ja. Ech sinn awer och sou blöd, gell, dass d'Beleeber net opgeleewen.

Lo awer. Merci. Pardon. Mein Leben Minecraft. Ja, das steht ganz weh für dich, mir muss das so machen. Wow. Ich hoffe, dass mein Stehen aber lo, das du hinkriegt. Mit Level 95, ob man das da nicht aufkratzen, also. Knopfdrückkristallisierung oh, das war. Ich will nicht da hochkratzen, okay? Ich will mich eine Plamäre auf YouTube. Boah. Also, wenn den, den da gekämpft hat, noch so geschwäst hat, wie ich das hier gerade mache, um einfach zu blöd sind, zu überlegen. Aber der Problem ist einfach, dass ich das gar nicht mehr gewinnt, weil das einfach so easy hier ist, den anderen Trainer, und dann kommt da so etwas wie der Titan ab der Stör.

Merci, also bëssen Entertainment, deen ech net ageplangt hat. An du kriss einfach, wat mer do verdénge wäerten. Well mir kréien Level esouguer. Ech hätt zwar léiwer de Manfred gehat, deen et Level krut hätt. 7 Mil fir de Kampf, dee mer eis awer verdéngt. Sou, lo gi mer mol bäi déi Tafel. Nee, ech wëll net méi fä kämpfen. Effektiv, ech mengen, mir maachen einfach elo Flucht hei. An benotze lo mol och Items fir net hei... Well de Problem ass, et ass eng wäit Etapp hei gewiescht bis heihinner.

Ech hun se ni gebraucht an dem Spill. Ah dach, 100, ok ech hu gleewen an MMI, mee Toppe léiere mer net vill. Sou, mir hun elo geléiert, mir gin hei erop a mir gin déi Infotafel gemaach, dat ass gutt. Mir hun nach 3 Minutten an jo, dat huet vill Zäit kascht. Et huet mir wierklech leed, dee ganze Part ass net geplangt gewiescht an ech hu geléiert, nächst Kéier wasche mer méi séier duerch deen heiten Deel a gin net onnéideg hei sammelen. Ech soen et an ech maachen et, well se mut han. Sou. Na, d'Gelännt war furchtbar. Mir, mir kucken alle mol déi Infotafel nach un. An ee kënnt och elo hei normalerweis. Paradies eben net. Trostlos. Na, sei soll den Oli da sinn. Lo nach Kampf. Okay. Merci. Ah, das ist so jetzt voll, jo. Lo duerch mein Blebere verschoss. All zwar beleeft eis Pokémon einfach na toll. Dat waren dann 3 Believeren for fir ëmmer an éiweg. Rest in Pepperoni. Dat Spill trollt mech grad richteg. Mir maachen nach Kampf. Ech hoffen dee packt mer nach. Da gëtt de Part vläit e bësse méi laang. Deet mer leed. Ee bis 4 packt mer normalerweis. Oder drei, wat war et schon mal? Ei misst de Pökel ze als kee Problem sinn. Ei wëllt wëll gewannen an dofir gëtt alles. Feier Pokémon. Gucken op Zäit 27 Minuten gëtt interessant. Wahrscheinlech kappe mer äh, bei der Tëscht. So. Nach drei Pokémon. Also dann wäre einfach dann äh, Story, easy. Und das heißt so die komische Trainerin, die schwarz zugeduldet sind, und dann siehst du, aua, aua, aua. Also, du musst einfach denken, die sind Level 7, 8 schon nicht gemacht, drei Pokémon. Mit, äh, mit drei Pokémon daran, die auch über Level 95 sind, und ich gebe bald bei. Das ist schon krass. An dat wäre interessant, ob wir wirklich eis trei bleiwen und ënnert den halben, der halber Stonn-Regel bleiwen. An Tafel machen wir am nächsten Part dann eréischt. Jo den Titel wees ech jo lo äh, stierwen Fragzeichen. Voilà, also äh, mir kämpfen weiter. Äh, ja. Sieben, also dann huet mech den äh, Let's Play, also wie soll ich so den Schwierigkeit vum DLC awer iwwerrascht. Ah, paralyséiert, jawohl. Si wäerten ënnert iwwer 30 Minutte goen. Et deet mer leed fir déi Leit, wou ech ëmmer gesot hunn, ech kucke meng Let's Play Parts ënnert 30 Minutten ze halen. Dat wäert dës Kéier net de Fall sinn. Hätte vläicht de Part einfach solle virum Kampf ophalen. Ja, du kannst et mat halen. Ech sinn bëssen aggro, well mer fir d'Rubel op d'Schlappe kruten. Ëmmerhin huet de Manfred en äh, e Level krut. An lo gesi mer dann nach en neit Pokémon. Zu eng nei Entwécklung. Dat ass cool. Dat ass dem äh, Knapfel seng muss et sinn. Ass dann e Seerapfel. Dee mer och eng Kéier nach musse maachen. An déi éischt Kéier wou mer dee begéinen ha. Maache mer einfach Schaufler, kucke mer ob dat effektiv ass.

Haas dech schon éiweg Jemmy. Dat hat ech eben och gelies, ech hat och meng Gott mir erem esou schlecht Attackewerter well dat do féieren d'Planz ass oder wat ass et.

Ech si grad ferm game own keen kann ech ech wees wien de term soll soen also spill iwwerrascht mech grad okay elo mer et am grëff well mer misst typ draach sinn normalerweis ja dach do do kuckt sou en draach eraus soll ech mol am hënneschten mee wow ha wow an eng kéier wow wat hei grad geschitt ass an dem part jo sou kuckt mer och grad drop also sou gesinn ech aus grad wéi meng hoerchen och hei zu bierg Mir sinn nach net ze schwaach an ech giff da soen, mir gesinn eis am nächste Part bei der Infotafel virun wéi et da geet. Sollten der am Fong dëse Part maachen, mellt der d'Lëcken nach mat an jo do kann ee mol eng Kéier d'Aan weisen. An dann hei Shoutouts un den Ziegel03 alias Manfred, wou d'Kamera erem ganz gutt agestallt ass, wou de Manfred mol en drop rem kanns kënnt. Mee dann hu mer nach d'lescht Pokédex an. Huet deet mer wierklech leed, dat mer hei iwwer 30 Minutte komm sinn. Mee dee Pokédex an hu mer gemeet an ech hoffe mir kënnen eng Kéier kuerz ofbriechen. Nee, déi Attack léiers de nëmme. Ech wëll de Part lo ofschléissen. Hei wäert lo schwätzen ne. Verluer. Ech sinn ze schwaach, kee Wonner dat. Egal, op zur Infotafel, bréng mer d'Aufgab endlech hannert eis. Ja da maache mer dat d'Story alt elo mat, da gëtt et fäerdeg, mir hunn et de Part deemol. Leed, da kënnen hei net skippen.

kucke léisst. Solls de keng Mask zur Hand hunn, sou hoff mol dat den de Shadow, also Schied, sech als Mënsch erweist. An deem Fall duerfs de de Sonnenofgang nees erliewen a wäers ni méi deng Mask vergiessen. Entpoppt sech de Schied als Oni, huet deng lescht Stonn geschlo, An elo hielt jidderem seng Siel, deem säi Gesiicht een erbléckt, an du wäers ni méi an d'Duerf zréckkéieren. Wow. Jo, elo rode mer mol, ween déi Mask hiergestallt huet. Dat ass däi Bopi, gell? Den Uropa, also dat ass awer nach méi midd vun mengem, also dat ass awer esou, jo, elo soe mer d'Geschicht ass wouer. Ja, dat ass och eng Ligen. Ja, voilà, dat hu mer eis jo d'lescht Kech nach duerchgesat. D'Bopi ass och e Maskenschnitzer. Ja, mir gefällt dat och net. An ech hoffe lo, datt mer iech si eng Kéier Schluss kënne maachen, datt mer nach fäerdeg mataarbechten, kënne a bleiwen, ne? Tut mir leid, deet mer leed, wat deet der leed? Looss eis nach séier eng Foto maachen an da giff ech soen, mir hunn déi dräi Tafelen hei gemeet. Laange Paart, wou mer der ferm laanscht d'Ecke kruten, war bal virun engem KO. An hätt et dann de ganze Wee misse sou virmaachen, mee mir hunn et iergsi gepackt de Let's Play sou gutt oprechehalen. Ech soll iech Let's net nokucken. Eis Opgab, eis Aufgab fir dëse Part ass ofgeschloss. Säi Pop muss mat méi staark sinn an hie geet elo heem. A mir kënnen hoffentlech elo hei eng Kéier Paus maachen. Huh, ech muss lech mol eng Kéier blose ginn. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken an d'nächst Kéier gi mer dann an d'Gemeindehaus eis ausroen. Bis dann an Ciao Ciao.